צייט מען דארף קוקן ביים טעסל מיט די אלע ובאו אלי ה', אפאר שורות פון אויבן, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכריהו עליו השלום, דערמאנט די טעלעפאן ספאנסער רבי ישראל פרענקל, לעילוי נשמת זיין זיידע דער דאראגער רב רבי שמואל בן רבי שרגא פאוויש, און זכות זיין זיידע רבי מאיר יצחק בן חיי חוה רפאי שלמה, מיינע מאמע חיתן זון הבחור שמואל בן אדמו ר חיים לחיים, הבחור משה בן רבי אהרן שמואל עליו השלום, אייבערשטער זאל העלפן די תורה זאל זיין א זכות פאר די נשמה. סאו פיר שורות פון אויבן. אי ואויל ליהי, מיין ישיבה האט געפרעגט א שאלה. א שכיב מרע, ביז יעצט האט מען גערעדט וועגן א שכיב מרע וואס האט אוועקגעגעבן אלע נכסים, האט מען געשמועסט אויב ער האט אלעס אוועקגעגעבן איז א סימן ער האט ריעלי געפלאנט, ער האט געמיינט ער גייט שוין שטארבן, היז א ציגאנער, ער איז גאן, און אויב ער שטייט אויף איז עס בעיסיקלי אזוי סימילער צו א מעיק איך טעות ענד איטס וואוטעד אוט, איטס קענסעלד אוט. שאלה יעצט גייט זיין וואס וועט זיין נאשכיבן הרב וואס איז נאך געווען דער דאלער האט אים נאך געשמעקט ער האט געהאט א עלטער פעטער וואס האט געהאט א הארץ אטאק מ'האט אים געזאגט אז ער טאר נישט רעדן ווייל מ'האט געהאלטן אינמיטן טריטן פאר די הארץ אטאק און האט ער געשריבן האט ער געשריבן עפעס וועגן די ביזנעס ס'דא מענטשן וואס האלטן ממש ביים שטארבן נאשכיבן הרב שמחה כל נכסיו ער קען עס נישט אוועק געבן ער גייט עס ער דארף נאך מאכן געלט און למעשה האט ער געהאט טו היז דיסמעי האט ער געהאט א רפואה שלימה און ער איז אויפגעשטאנען. מאי, וואס איז דעמאלס די הלכה? קען איך א ראט האבן פון די מכירה אדער נישט? צו זאג איך דווקא אויב ער האט געגעבן די נכסים במתנה, דעמאלס קען ער ארויספאקן ווייל ער האט גארנישט איבערגעלאזט פאר זיך, מסתמא האט ער געהאלטן צו שטארבן אז ער גייט שוין שטארבן, באט ווען ער פארקויפט און די קאפ ארבעט אים נאך, די קאפ לויפט אים נאך, איז איז נאך איבערגעבליבן ער האט נאך די קעש, אויב אזוי קען מען זיך פארלאזן אויף דעם אויב ער גייט אויפשטיין פון די קראנקייט און ליוו אויף די קעש, אזוי ווי מען שמועסט אז קעש פלאו איז נישט די פראבלעם, קעש איז דא, פלאו איז די פראבלעם, און דא לכאורה האסטו די פלאו אויכעט, האסט די גאנצע בערזל אנגעשטאפט מיט קעש, אדער קען מען זאגן אז א מענטש פארקויפט נישט אלע נכסים נאר מיטן חשבון אז ער גייט שטארבן, ווען ער וואלט געוואוסט אז ער לעבט וואלט ער עס נישט געטון, ווייל דא האט איר צוגעלייגט נאך א פעקטאר אנדערש ווי די עקשועל נכסים אז מען קען עס גנב'נען, ווען די האסט א פעקל קעש און די עולם ווייסט דערוועגן, יו מייט פיינד איט מיסינג סאמדעי, סאו קען זיין ער האט אמת'דיג געמיינט אז ער גייט שטארבן. זאגט די גמרא, זימנין אין אמר רבי יהודה אמר רב, טייל מאל האט רבי יהודה אמר רב געזאגט אם עומד עינו חוזה ער קען נישט חרטה האבן, וזימנין אנדערע מאל אמר רבי יהודה אמר רב אם עומד חוזה ער קען יא חרטה האבן, די גמרא איז מסביר ולא פליגי, סא עקשועלי נישט קיין סתירה, הוא, די לעצטע חלק אז אויב ער האט חרטה אויב ער איז אויפגעשטאנען הי בעקס אוט פון די מכירה, דער סניי לזיזה בעיני, ער האט גארנישט געטון מיט די קעש, ער האט עס געלייגט אונטערן קישן ס'נאך אלץ אין די רשות פון די מוכר. היות ער האט עס איבערגעלאזט אן זיין רשות, הי דידנט ספענד די מאני, זעהן מיר אז ער האט נאך געהאפט אפשר גייט ער נאך אויפשטיין, ער גייט נאך ווערן געזונט, און ס'איז אזוי ווי איינער וואס פארקויפט זיין פעלד און ער זאגט בפירוש בשעת די מכירה די ריזען פארוואס ער פארקויפט עס איז ווייל ער דארף קויפן א עירפלעין וואטעווער ער דארף האבן עט דעט פוינט, אויב גייט קלאר ווערן אז ער דארף נישט האבן די עירפלעין קען איך חרטה האבן פון די מכירה, אזוי אויך דא גיי איך זאגן סעקולי האט ארויסגעזאגט בפירוש בשעת די מכירה אז ער פארקויפט עס על דעת שימות ווייל ער מיינט ער גייט שטארבן ער גייט עס נישט דארפן. סינס איט דידענט ווארק אוט קאנדישענלי און סינס איט דידענט ווארק אוט לכאורה קען ער חרטה האבן. הו די ערשטע פסק אז ער קען נישט חרטה האבן רעדט זיך די פאריני וחובה ער האט באקומען די קעש און האט אפגעצאלט אלע זיינע חובות האט ער מער נישט קיין עקסעס צו די געלט די מאני איז גאן אויף אזא אופן האט רבי יהודה געזאגט אז אויב איז ער אויפגעשאנען קען ער נישט חרטה האבן פון די מכירה היות ער האט גענוצט די געלט אפצוווישן זיינע חובות זעה איך אז זיין דעת איז געווען צו פארקויפן די נכסים א פול פלעדזשד מכירה אפילו אויב ער גייט אויפשטיין געזונטערהייט ממילא קען ער נישט ארויספעקן. איבער אור לי האבן א ישיבה געפרעגט א שאלה. שכיב מי רב שהודו, א שכיב מי רב וואס איז מודה אז די נכסים וואס ער האט דארטן באלאנגען נישט פאר אים, ס'איז נישט זיינס, ס'באלאנגט פאר יענקל גרוינעם. מאי, וואס איז דעמאלס די הלכה? אר ווי עקסעפטינג היז הודאה און מ'גייט עס אים געבן? אימעדזשין די לוק פון די קינדער וואס שטייען דארט, נעם שטייען דארטן צען קינדער, זיי פלאנען צו באקומען א מיליאן דאלער איטש, אט אט, זיי גייען זוכן מאכן א ברכה א טובה א מיטב ווען אויל וואס טאטע דרייט זיך אויס די צען מיליאן דאלער באלאנגט פאר יענקל גרוינעם אימעדזשין די די אראפלאז אויב אזוי קען זיין אז ער האט עס נאר געטון ווייל ער האט נישט געוואלט די קינדער זאלן עקטן אדער פילן אזוי ווי עשירים ענד עווענטשעלי דעל פיינד אוט אז עס איז נישט געווען א יענץ דזשאוק אבער א דזשאוק סאו די גמרא זאגט אין סנהדרין דף כט עמוד ב' אז א מענטש וואס איז מודה פון זיך אליינס אז ער שולדיג געלט פאר אנדערע מענטשן קענען נישט קען מען נישט מאלן די געלט בעיסד אויף זיין הודעה, פארוואס פאלסט דא א כלל אדם עשוי שלא להשביע את עצמו, א מענטש איז געוואוינט און א מענטש איז נארמאל ער זאל טון, ער זאל זיך נישט אנזעטיגן ער זאל זיך נישט אויפפירן אזוי ווי א רשע, ער האט מורא פאר עין הרע ער וויל נישט מענטשן זאלן טראכטן ער האט צופיל געלט, סאו די גמרא קלערט דא צו זאג איך דער כלל אויך ביי א שכיב מי רע וואס האט מודה געווען אז די נכסים וואס ער האט אז ס'איז מען האט געמיינט צו זיינס זאגט ער אז ס'באלאנגט פאר א צווייטן קען זיין ער וויל נישט אנזעטיגן זיינע קינדער אז די קינדער זאלן זיך נישט איינרעדן אז זיי זענען רייך זיי זאלן זיך אויפפירן ווי נארמאלע מענטשן אדער קען זיין היות ער האט מודה געווען האט ער אוועק געגעבן די נכסים צו יענע מענטש איטס גיווען אוועי רבי סטעפאנסקי רבי סטעפאנסקי האט געזאגט אז די ערגסטע זאך וואס קען געשען צו א איד אין ארץ ישראל איז ס'זאל ארויסקומען א רוב מפעם אז ער געוואונען די לאטערי, זאגט ער די איין מנוחה וואס גייט זיין מען וועט נישט שטיין אין די שירער אין בית מדרש, מען וועט נישט שטיין אין שירער ביי די דירה, ער וועט האבן פול מיט נייע קאזינס, ער וועט דארפן גיין צו קדשים און צו ברית'ן, איטס גאנא בי ענדלעס, סאו ס'דא אזאך א מענטש וויל נישט ארויסקומען אין פאבליק אלץ א עושר, ער וויל עס קיפן פרייוועט, ער וויל ווייטער לעבן א נארמאלע לעבן. ס'איז די גמרא תשע מח אל ברענגען א ראיה פון א אינטערעסאנטע לאנגע מעשה, די איסור גיורא הוה ליה תרייסא אלוה זיזא בעירובין, איסר גיורי ווייסט מען איז געווען א גר, איסר דער גר, ער האט געהאט צוועלף טויזנט גאלדענע רענדלעך ביי רובע, באהאלטן ביי רובע. נאר מ'וועט אריינגיין אין די דיטעלס פון איסר גיורי אין א מינוט, אבער לאמיר קודם די מעשה. ער האט געהאלטן ביים שטארבן, עס איז געווען זיין פיינעל דעט, זיין פיינעל סיקנעס, און ר' מורי בערי' זיין זון ר' מורי הורסו שלא בקדושה, ער איז טראגעדיג געווארן, די מאמע איז טראגעדיג געווארן פון דער טאטע איסר נישט ווען איז ער נאך נישט געווען קיין איד, ולידתו בקדושה אהבה, אבער ווען ער איז געבוירן געווארן איז ער שוין געווען א איד, אין אדער ווארדס, די טאטע האט מעביר געווען די מאמע פאר ער איז געווען א גר, און ער איז געבוירן געווארן ווען ער איז שוין געווען א גר, סאו ר' מורי, וואס? שמואל'ס טאכטער, סאו אסאך מאל שמואל'ס, שמואל איז געווען, ר' מאיר איז געווען שמואל'ס אייניקל, סאו ר' מאיר איז געווען דער זון פון איסר, איז געווען דער פעימאס אמורא וואס איז נאון אין שס אלס ר' מאירי, ר' מורי, בר רחל, די זון פון רחל. זיין מאמע רחל איז געווען די טאכטער פון שמואל. זי איז געפאנגען געווארן צווישן די גוים, און איינער פון די פאנגערס האבן געוואוינט מיט איר, און פון דעם איז איז ר' מארי געבוירן געווארן. עווענטשעלי איז דער פאנגער, דער איסר, געווארן א גר. קומט אויס הוראתו פון ר' מאירי איז געווען שלא בקדושה, דער ליידער איז יא געווען בקדושה, און אלס די כבוד פון ר' מארי דער גרויסע אמורא האט מען אים גערופן אויפן מאמע'ס נאמען כדי נישט מפרסם צו זיין די עבירה. כ'האב ארויסגעפונען א אינטערעסאנטע זאך היינט א גיידעס גענומען צוויי דריי יאר א מינימום, דא זעהן מיר עט מאוסט האט גענומען די גיידערס צווישן אכט אדער ניין חדשים עט מאוסט, פון ווען ער האט געטון די עבירה זעהט מסתמא איז נישט געווען קיין שום רעדע פון זיך מגייר זיין, ביז ער האט זיך געבוירן געווארן איז שוין געווען איז שוין געווען נאך די גיידערס הי וואס קאנפירמד עז א דזשו, איז נעמט האט נישט גענומען צו לאנג קען זיין די פראסעס איז געגאנגען אביסל שנעלער עט דעט פוינט, על כל פנים היות אורו איז געווען שלא בקדושה איז ר' מאירי נעווער קאנסידערט די זוהן פון איסר. אויב אזוי איז ער נישט קיין קענדידעיט צו קענען ירש'נען, ווייל א בת ישראל וואס ווערט נתאבד פון א גוי, ווערט נישט די זון קאלד בעיסד אויף דער זון אפילו אויב די טאטע גייט זיך מגייר זיין שפעטער. די מחזור זכר ברענגט א שאלה, וויאזוי גייט מען אויפרופן לאמיר זאגן ר' מאירי, וויאזוי האט מען אים אויפגערופן צו די תורה, מאירי, ר' מאירי בן יצחק, בן איסר אדער נישט? צו קען מען אים רופן? איז ער געוועזן א איד בכלל יענעם צייט פארדעם אדער נישט געוועזן א איד? הורתו שלא בקדושה און לידתו בקדושה. וואס? בן אברהם. בן אברהם דעטס וואן מהלך, אבער למעשה היות עס איז נישט געווען זיין טאטע דארף מען רופן בן אברהם דאס איז איין מהלך, די צווייטע מהלך איז קען זיין למעשה פארשעמט אים ברבים קען זיין ס'זאל זיין א צווייטע צד, די זעלבע שאלה האט זיין ביי איינער וואס די מאמע האט חתונה געהאט נאכמאל, איינער געבוירן געווארן, א כשר'ע מערידזש עווריטינג פיין, זיי האבן זיך געגעט און זיך חתונה געהאט נאכאמאל, די קינד איז איין יאר אלט, ער ווייסט נישט זיין עכטע טאטע, מוז מען אויפרופן די קינד מיט די טאטעס נאמען, די ריעל טאטעס נאמען און פארשעמען פאר די גאנצע קלאס, אדער מען קען רופן ביי די צווייטע טאטעס נאמען, ס'איז דא וואס ווילן זאגן היות ער ציט אים אויף קען אים רואיגערהייט רופן אים אויף דעם אופן איטס נאט א פראבלעם, אויב האט מען גערופן אלעמאל.
ווייל איף הי הייזט נאו פאטער זאגט מען בן אברהם, ער איז א אידיש קינד איז ער בן אברהם, די זעלבע ריזען פארוואס די רופסט א גר בן אברהם, קענסט רופן די קינד אן א טאטע בן אברהם.
ער איז נישט דיין טאטע, כל גר שנולד, דאס איז די צוויי צדדי השאלה, די זעלבע שאלה וועט אויך זיין אויב איינער גייט אויב איינער וואס די טאטע האט זיך גע'שמד, סאו א די טאטע האט זיך גע'שמד, און יעצט וויאזוי גייט מען אויפרופן די זון, מען וויל נישט דערמאנען די טאטע'ס נאמען, ווייל ער פירט זיך נישט אויף ווי א איד. סאו טאמער איז ער דארט אויף א פלאץ ווי מען האט אים גערופן א גאנץ לעבן בן יעקב יצחק, זאל מען ווייטער רופן בן יעקב יצחק אים נישט צו פארשעמען. אבער טאמער ער גייט אריבער צו א צווייטע פלאץ ווי מען קען אים עניוועי נישט, זאל אים רופן אויפן זיידעס נאמען כדי נישט ארויפצוברענגען דער טאטעס נאמען בכלל. סאו די שאלה איז געווען הרסה שלא בקדושה ולא דסא בקדושה, און ביי ר' הבר דער אמרי איז דאמאלס געווען אין בית מדרש, מ'וועט זען שפעטער אין די גמרא, אין די שפעט עס וועט אויסקומען א חילוק פארוואס מ'דארף זאגן אז ער איז געווען אין בית מדרש, סאו אמר רבא, זאגט רבא אזוי, אויב איסר גייט שטארבן, ווער גייט זוכה זיין אין די הפקר? האט א דין אזוי ווי א גר, רייט? א גר וואס האט נישט קיין יורשים, פארוואס? ווייל דער זון איז נישט קאנסידערט זיין זון, אויב אזוי איז עס רעגולער איינער וואס איז זכר פון די גר. די ווייב, א פרוי קען נישט ירש'ן, א ווייב האט גארנישט קיין דין פון ירושה, רוב איז מחזיק אין די געלט. אגעין, וויר פוטינג עמאושענס אסייד, מען רעדט מדין תורה. א פרוי ירש'ט נישט, פיניש, ענד. כסדר געלט האט זי באקומען, און רוב עסקים זעהן כסדר האט זי באקומען פון די כסדר, באט עווריטינג עלס, די ירושה קומט נישט דא אריין, סאו די צוועלף טויזנט רענדלעך וואס ליגט ביי רובא, לכאורה איז רובא א מחזיק פון דעם, ר' מאירי איז נישט זיין זון, נאו, אבער די טאטע איסר האט עס יא געוואלט געבן צו ר' מאירי, סאו היכן נקניני ר' מאירי להנא זז, וויאזוי קען ר' מאירי זוכה זיין אין דיע געלטער, אי בירושה, אויב דו גייסט זאגן ס'גייט צו אלץ ירושה, לאו ביי ירושה, ירושה קומט נישט דא אריין, איז נישט זיין דין לגבי ירושה. אי במתנה, ער זאל עס געבן אלץ א מתנת שכיב מרע, איטס אלסאו נאט גאנע ווארק, ווייל מתנת שכיב מרע כי ירושה שביעי רבנן, ווען חזל האבן מסכם געווען די תקנה פון א שכיב מרע, דעי פוט איט אינטו די ביי לאוס סימילער צו דין א ירושה. אין אדער ווארדס די גמרא זאגט אויף קכ למ ז עמוד א', אז א מתנת שכיב מרע איז נאר חל נאך מיתה, דזשאסט לייק ירושה. און אז מדין תורה איז ירושה נאר חל לאחר מותו, אויב אזוי האט מען אריינגעלייגט ירושה לאו'ס און שכיב מרע לאו'ס אויף איין קעטעגארי. חזל האבן אנגערופן דעם מקבל מתנה פון א שכיב מרע כאילו ער האט עס גע'ירש'נט, און סינס ר' מאירי וואזנט א קענדידעיט פאר ירושה קען נישט שכיב מרע ארבעטן דא, איטס נאט אפליקעבל, איטס דאז נאט אפליי. ממילא כל היכא דאיסאי בירושה. אבער מען זעט אז די גמרא האט אסאך אפשענס, דו פרעגסט גוט, כל הייכא דאיסור בירושה איסור במתנה, כל הייכא דלייצר בירושה איז לייצר במתנה, איטס נאט גאנע ווארק, און ממילא קען ער עס נישט זוכה זיין, קען עס נישט גיין במתנת שמערה, סינס היז נאט א קוואליפייד קענדידעט, קומט אויס א געוואלדיגע חידוש, אז א גר וואס האט נישט קיין קינדער נאך די גירות, איז נישט דא די דין מתנת שמערה, די גאנצע לאו דאז נאט עפליי, פארוואס? ווייל ער האט נישט קיין יורשים, און יורשים און מתנת שמערה זענען תלוי איינער אין צווייטן. נאר איבער משיחה, אפשר זאל מען עס קענען קונה זיין מיט משיחה, אז ר' מאירי זאל עס שלעפן, אויב אזוי זאל ער זוכה זיין, לעת נאי גבאי, די געלט איז נישטא, ס'ליגט פארהאפן באהאלטן ערגעץ אין א בונקער, קען ער עס נישט שלעפן, אפילו עטס וועלן שיקן א שליח צו מאכן די משיחה וועט עס אויך נישט ארבעטן, ביזקוז איט וואזנט עקסעסיבעל איווען טו רובוס געווען ערגעץ אין א ווייטע פלאץ באגראבן צען טפחים אונטן, ערגעץ אין א ווייטע בונקער, ערגעץ אין א ווייטע סעיף, ממילא איטס נאט א אפשן. איבער חלוטין. חליפן מיינט אז קניון סידור, רייט, ער זאל געבן עפעס א חפץ ער זאל עס אויפהייבן און קונה זיין בחליפין, איין מטבע נקנה בחליפין, מען רעדט דאך וועגן גאלדן קוינס, דעטס נאט א אפשן אידער. אי אגב קרקע האט שלומי געפרעגט, לעת לעת עתה איז ס'האט נישט געהאט קיין קרקע סאו דעט וואס נאט א אפשן אידער. פיין אקעי. יא ס'האט זיך גערעדט דערוועגן. זייער גוט. אי במעמד שלושתם, אויב אלע דריי שטייען דארט, דאס הייסט די מפקיד, די נפקד און די מקבל מתנה, איז שלח לי לאה זילנער, זאגט רובי, ער גייט מיך רופן, איך דארף דאך זיין איינער פון די דריי, איך גיי נישט אהין גיין, מען וועט באלד זען פארוואס האט ער נישט געוואלט אהין גיין, אבער רובי האט געזאגט איך גיי נישט אהין גיין, ווייל איסר זאל שיקן א שליח זאל קומען צו צו רובי'ס הויז צוזאמען מיט הרב מאירי און ער זאל זאגן דאס איז די מעמד שלשלן, גייט אויך נישט ארבעטן, ווייל מעמד שלשלן האט מען מסדר געווען, מסכם געווען, נאר פאר די מפקד אליינס, ס'ארבעט נישט מיט קיין שליחות, די טעקניקל ריזענס, עמער זען אין אנדערע פלעצער, ראשונים זענען ביזי דערמיט, אבער על כל פנים, איט וואודענט בי א אפשן. סאו מאסקוו בעיסד אויף דעם האט רוביא געזאגט עס גייט נישט זיין קיין וועג ווי אזוי די געלט זאל אריבער גיין צו ר' מאירי ממילא זאגט רוביא איך גיי בלייבן מיט די געלט. מאסקוו לא רבקה בריידא רב עמר האט רבקה בריידא רב עמר געפרעגט צו רוביא א מאי פארוואס זאגט איר דער איז נאו וועי עס צו געבן צו ר' מאירי ווען לויט די איסור זאל איסר ארויס זאגן די הוליין זיזע די רב מאירי נ נ זאל ער זאגן די געלט

בקיצור, הדרכא נפיקא דיסא ממעיסא, האט מען שנעל מודיע געווען אז פאר איסר ער זאל דאס טון אויף דעם אופן, און איינער פון בית מדרש איז אהינגעגאנגען מען האט אים געזאגט ער זאל אזוי טון און אזוי האט ער געטון, ס'איז דא מפרשים וואס זאגן רב מרי אליינס איז דאמאלס געווען אין בית מדרש, דער זון רב מרי איז דאמאלס געווען אין בית מדרש, ער האט געהערט וואס מען האט געפרעגט צו רבי, איז ער אהיימגעלאפן דערציילט רב איסר צו די טאטע איסר און ער האט אים געזאגט ער זאל אזוי טון. פאר דעם האט די גמרא פריער מדייק געווען אז ביי רב ה ו אז רב מאיר איז געזעצן דעמאלסט אין בית מדרש וואס האט די גמרא געדארפט זאגן ער איז געווען אין בית מדרש וואס א חילוק ווי ער איז געווען דעטס נאט אפליקעבל טו די סטארי היות ער געהערט דעם מעסעדזש דער פסק איז ער אהיים געלאפן צום טאטן ממילא הי גאט די מאני אן דעט אן אויף דעם אופן נאו
מעגן רוב איז שליח, עפטער איי דיי, איי שוד גיוו איט טו הים. ער איז מוחזק, שליחות דאז נאט דא איט, רוב דארף עס אים געבן. ס'דארף זיין א קנין, די שאלה איז וויאזוי גייט די קנין ארבעטן. נאו, סתם אין די מילתא קען מען פארשטיין פארוואס האט אזוי רוב, סאו איין סעקאנד פאר מ'גייט ווייטער, סאו עקפיד רוב, רוב האט מקפיד געווען, ס'האט אים געבאדערט אז איינער האט אויסגעזאגט די סיקרעט ענד פולד די מאני אוט אוו היז הענדס, און מ'האט איר געזאגט קומי גמרי תענית על העונשין, מ'לערנט אויס מענטשן. פארשידענע פעטענטן, פארשידענע לופהאולס, און מפסיד די ליז זענען גוט אויף מיין חשבון, איים לוזינג די מאני, דיס איז נאט פעיר. און אז טאמער די מוסד, פארשטייט מען נישט פארוואס האט רא ו אזוי מקפיד געווען אויף די עצה פון ר' אביקי, היות ר' מאירי איז למעשה, ער איז א זון, לייק וואי וואי וואד יו דא איט. איז דא וואס זאגן היות ר' מאירי איז למעשה א איש זר כלפי די געלט, ער האט נישט געהייסן זיין טאטע, רא ו איז דער מחזיק, למעשה האט אים געבאדערט איך בין מחזיק, ווייל די פילינגס קומט נישט דא אריין, ס'איז מיינס, אל סי איף מעיבי אל גיוו יו א דאנעישן פאר יער בית מדרש. כ'על דיך געבן עפעס א, כ'על דיך קויפן א מתנה א גאלדענע זייגער, איך בין מיך זיבצען, איך זיי א גר, פערטיג, ווען גייסט זאגן א נייבער וואס וואס וואוינט נעקסט דאר צו די גר, ער איז קלאוסעסט, ער וואלט געדארפט באקומען, ער האט אים געהאלפן, ער האט אים גע, ער האט אים אנגעטון און ארויס גענומען יעדן טאג, סארי, ס'האט נישט מיט הרגשים, איך בין מיך זיג איז עס מיינס. תוס' ברענגט צו א גמרא אין קדושין דף יט ז עמוד ב', א גר וואס איז געווען הורסו שלא בקדושה, סימן לצו די מעשה, און לידתו איז יא געווען בקדושה, נאכדעם וואס די טאטע איז געשטארבן איז אנגעקומען א לוי' און צוריקגעצאלט צו די זון די האלבע זון די נישט אפישעל זון די האט אים צוריקגעצאלט א חוב וואס איז אים געווען שולדיג שטייט אין די גמרא אז די רוח חכמים איז געווען נוחה הימני פון די לוי' וואס האט צוריקגעצאלט בעיסיקלי א לפנים משירת הדין פארוואס דאס איז די רצון חכמים אויב אזוי פארוואס האט רבא מקפיד געווען ס'איז דאך א זאך וואס איז ריכטיג צו טון. זאגט אויס זאגט די מאירי אז רבא האט געוואלט זוכה זיין צו מאכן א נחת רוח פאר די חכמים, ער האט געוואלט האבן די ברכה פון טון וואס די חזל האבן געהייסן, ער האט געוואלט מקיים זיין דער חסד, און דאך די עצה it wasn't up to him anymore, אויב אזוי דאס האט ער פארלוירן דאס האט אים געבאדערט. תוס' ברענגט פון רבני תם אז ביי א גר סתם א רעגולער גר וואס מען האט גערעדט יעצט א רעגולער נעיבער וואס איז געשטארבן, איז נישטא קיין שום מצוה און נישט קיין שום חסד עס צוריק צו געבן צו זיינע זין וואס הוראתם שלא בקדושה היו און אפילו לידתם איז געווען בקדושה נאר אין קידושין הערט זיך דער גר האט געבארגט געלט ער האט אים געבארגט ער האט אוועק געבארגט געלט קומט אויס דער גר פאר דעם לוה דער מלווה דער גר פאר דער לוה האט געטון א חסד איף הי דיד יו א פעיווער איט וואלד בי נייס איף יו דו הים בעק א פעיווער אבער אן א רעגולער סטעטוס א רעגולער סיטועשאן ביי א רעגולער גר איז נישטא קיין שום מצוה דאס צו טון. נאר פון די מעשה פון איסר די גר קומט אויס אז דער שכיב מהר א האט מודה געווען פון די קבלה און בעז ה גייט ארבעטן בעיסד אויף דעם צו געבן די געלט צו די מענטש וואס ער האט מודה געווען מען האט נישט מורא קען זיין דער שכיב מהר א האט נאר געוואלט מען זאל די קינדער זאלן מיינען זיי זענען עשירים רייט מען האט זיך גערעכנט מיט דעם וואס ער האט זיך מודה געווען און ממילא איז עס געגאנגען צו איסר. די שונאים זענען ביזי אויב למעשה קען מען זיך באנוצן אין היינטיגע צייטן מיט די קנין פון אודיסע, פון מודה זיין. עס קען זיין דווקא ביי א פלאץ ווען ער איז מודה אז די קעיס באלאנגט פאר א צווייטע און דער איז א פאסיביליטי דעט דעט איט קאוד בי טרו. זיי קענען זיך זייער גוט און עס איז מעגליך זיי האבן זיך געבארגט געלט זיי האבן געהאט געלט ליגן איינער ביים צווייטן מעיק סענס. מה שאין כן ווען איך ווייס קלאר די צוויי מענטשן נעווער נו איטש אדער איינער וואוינט אין דזשאפאן און איינער וואוינט אין טאהש די צוויי האבן זיך קיינמאל נישט געטראפן, קען זיין ס'גייט נישט ארבעטן איטס נאט גאנע ווארק. אקעי סאו פיין איך זאג א דזשענעראל הלכה, איך רעד נישט וועגן די מעשה יעצט, איך רעד אין דזשענעראל, מ'רעדט וועגן קנין אויב די ס'איז דא זאגאר קאנטעקט געצייל קען מען עס נוצן אנלי איף דער איז א פאסיביליטי ס'זאל קענען זיין אמת. אויב ס'איז נישטא קיין פיזיקעל מציאות אז ס'זאל קענען ארבעטן איטס נאט גאנא ווארק.
אז וואס? מ'רעדט דאך דא ביי א פאל וואו ס'איז נישט שייך, ניין אין דזשענעראל. נאר די ניקי יאסעלע ברענגט בשם חכמי פראווינצע און די ריטוויער ברענגט עס בשם זיין רבי, אז יעדע איינער וואס זיך איז זיך מחייב עפעס בהודאה, איווען דאו מ'ווייסט זיכער אז ס'נישט מעגליך, דער משל פון האנג קאנג ביז טאהש, מיט דעם אלעם גייט עס יא ארבעטן. אויב ער האט זיך מודה געווען, אבער ער לייגט צו, מען דארף אז די הודאה זאל זיין אין פראנט פון איידעם, אין ארדער פאר איט טו העוו א תוקף, זאל זאל זיין אין פראנט פון איידעם, נישט קייט יעדע איינער טענה'ן ער האט זיך מודה געווען און ער איז משולדיג געלט און איטס מאר. געשטאנען אין די משנה. שרייבט מיין רב וואס האט געשריבן אלע נכסים פאר אנדערע מענטשן, טאמער האט ער איבערגעלאזט שעיר קרקע כלשהי, מתנותו קיימת, איז די מתנה אסאליד מתנה, היות ער האט איבערגעלאזט א פארשן, א חלק פון די נכסים פאר זיך אליינס, זע איך ער פלאנט אויפצושטיין, אויב אזוי איז עס א פערמענענט מתנה, אפילו אויב ער גייט ווערן געזונט האלט ער עס האלט ער נאך די מתנה זאל בלייבן ביי יענעם. פרעגט די גמרא וכמה כל שי, קיט מ ט עמוד ב', וויפיל איז א קרקע כל שי, וואס הייסט אזוי ווי ער האט איבערגעלאזט עפעס א מתנה, אמר רבי יהודה אמר רב, קרקע כדי פרנסתו, גענוג אז ער מיט די משפחה, די שווער און שוויגער איי געס, כ'ווייס נישט וויפיל די גייסט צולייגן, הואעווער ליווס פראם היז האוזהאלד, זאל קענען לעבן פון די שטיקעלע קרקע, ס'זאל זיין גענוג ביימער אז ער זאל קענען לעבן דערפון. ר' ירמי' בן אבא אומר, ניין, ס'פעלט נישט אויס דווקא א שטיקעלע קרקע, אפילו מיטאלטלענד כדי פרנסתו, אויב מ'קען לעבן פון די מיטאלטלענד, פון די קאר, פון די באס וואס ער האט, וואטעווער איז, איז אויך גענוג דאס הייסט אויך א שיעור. וואס? עניטינג? א מאווינג טראק וואלט בי א גרעיט עקזעמפל, קארעקט. אן רעב זיידע, ס'איז מענטשן וואס זענען עשירים פון מאווינג טראקס, איטס מיינד באגלינג, זיי ארבעטן אריין, דעי העוו איט פיגערד אוט טו א סייענס ענד דעי דזשאסט קיפ ראולינג אין די דאו. אן רעב זיידע, קיינמאל מכוון נישט מאי צו די סבר, ווי געשמאק איז די הלכה פון די עלטערע אידן, מ'האט זיי נאר געהאט רב און רב ירמי', זיי זאגן גוט, זיי זאגן גוט. וואס עפעס? ווייל לאמיר טראכטן, וואס איז די סברה? ווייל קרקע טעם אין מייווא, פארוואס האט מען געזאגט אז טאמער ס'איז א סורטן גענוג א גרויסע שטיקעלע קרקע איז עס גוט? די עיקור סומך עליו, ווייל טאמער ער גייט געזונט ווערן גייט ער זיך פארלאזן אויף די קרקע, ער גייט לעבן פון די קרקע. אויב אזוי, מטלטלין נמי, איף איטס סאטש א ביג מאווינג טראק, עיקור סומך עליו איי קען ער אויך זיך פארלאזן אויף דעם, סאו דער'ס נאו ריזן מחלק צו זיין צווישן קרקע און צווישן א מטלטלין, אויב ביידע קענען ארויסברענגען גענוג פרנסה, פארוואס זאל זיין א חילוק? משכיל לר' יוסף, דער ר' יוסף פרעגט א קשיא, און מאי כוונתא, וואס האבן זיי געמיינט דא מדייק צו זיין? מאן דאמר מיטאלטלן, לויט דער שיטה וואס האלט אז מיטאלטלן, רב יעמיע, מיטאלטלן הייסט אויך א שיעור? כ'פארשטיי נישט, לאמיר קוקן וואס שטייט אין די משנה, קרקע תנא, שטייט קרקע, און טאמער ס'מיינט מיטאלטלן אויך, וואס האט מען געשריבן קרקע? מאן דאמר כדי פרנסתו, רמ וואס האט געזאגט סתם זיין גענוג צו לעבן, כל שהיא תנא, שטייט כל שהיא תנא, כל שהיא מיינט א מינימאל אמאונט, א דאט, א טראפ, עפעס סתם אבי יוצא צו זיין. ר' יוסף שרייט אז די קרקע כל שהיא ווייזט אז קרקע הייסט א שיעור, ס'דארף נישט צו זיין כדי פאר נשוא, ס'איז גענוג א פיצי שטיקל קרקע זאל אויך זיין גענוג. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט צו ר' יוסף, וכל היכא דתני קרקע קרקע דווקא, דו האלטסט אז איבעראל וואו ס'שטייט די ווארט קרקע מיינט עס דווקא קרקע און נישט קיין מיטאלטלען, ואתנן, אונז האבן געלערנט א משנה מסכת פאה, הכוסף כל נכסיו לעבדו, ער פארשרייבט זיין גאנצע פארמעגן פאר זיין קנעכט. איז די הלכה יצא בן חורין גייט די עבד כנעני ארויס ער ווערט יצא בן חורין און איווען דאו ער איז א כלל אינקלודעד אין די נכסים פון די בעל בת'ס איווען דאו ער האט מקנה געווען פאר די עבד זיך אליינס מיט די נכסים האט ער קונה געווען זיך אליינס און אויך די נכסים מה שאין כאן שיעור קרקע כל שיעור ער האט איבערגעלאזט א שטיקעלע קרקע למשל ער האט געזאגט חוץ פון עפעס א שטיקעלע קרקע לא יצא בן חורין גייט די עבד נישט ארויס פריי היות ער האט נישט געזאגט וועלכע שטיקל קרקע ער איז ריפערינג טא קען זיין ער מיינט די עבד, ווייל א עבד איז אויך הקשו לקרקעות, קען זיין ס'איז געווען א חכם, לאמיר זאגן די זון האט געוואוינט מעבר לים, ער וויל די עבד זאל קעיר נעמען פון אים ביזן סוף, זאגט אים איך גיי דיך געבן אלעס חוץ פון איין שטיקל, אויב אזוי גייט עבד זיין עקסייטעד, ער וועט ארבעטן זייער שווער, און נאכדעם וועט די זון קומען ער וועט נעמען די עבד, כל מה שקנה קנה רבו, ממילא גייט די עבד נישט קענען ארויסגיין לחירות מיט די שטר, און אויב אזוי האט ער נישט קונה געווען אלע נכסים, ווייל אלע נכסים גייען ווייטער בלייבן פאר די בעל בת'ס, ס'וועט גיין צו זיין זון. אבער אויב גייט די בעל הבית זאגן וועלכע שטיקל קרקע ער האלט צוריק, אין אנדער ווארדס ער גיבט אוועק אלע נכסים חוץ פון די הויז אויף פארטי סעווענט סטריט, דעמאלטס וואלט עיוועד יא ארויסגעגאנגען מיט די שטר און ער וואלט זוכה געווען אין אלע נכסים חוץ פון די הויז וואס ער האט געזאגט אז ער גייט נישט באקומען. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט לעולם הי' בן חורין, אלעמאל גייט די עבד ארויס פריי, עד שיאמר ביז ער גייט זאגן, כל נכסי נשאין לפלוני עבדי, אלע נכסים זענען אוועקגעגעבן פאר די עבד, חוץ מאי אחד מריבע שבעין חוץ פון איין צען טויזענסטל, היות דא האט ער נישט וועלכע שטיקל ער לאזט איבער פאר זיך, נעם איך אן אז מסתמא האט ער געמיינט די עבד און ממילא העט אלעס בלייבן אים, רבי שמעון האלט, אויב די בעל הבית האט געלאזט א שטיקעלע קרקע, נעם איך אן ער האט געמיינט דווקא קרקע און נישט די עבד. אויב אזוי ביי ביידע פעלער וואס די תנא קמא האט געזאגט גייט די עבד ארויסגיין לחירות מיט די שטר, חוץ טאמער דער אדון האט נישט געזאגט וועלכע נכס הי איז ריפערינג טא, נאר ער האט געזאגט ער לאזט איבער עפעס א שטיקעלע חלק פון זיין נכסים, אויף אזא אופן גיי איך זאגן אז מסתמא האט ער געמיינט די עבד אליינס, ממילא אויב ער שרייבט אריין כל נכסיו חוץ מה אחד מריבו שבהם גיי איך זאגן די איין צען טויזענסטל וואס ער דערמאנט רעדט ער וועגן די עבד און ממילא די עבד גייט נישט ווערן פריי, אז ער גייט נישט ארויס פריי באקומט ער אויך נישט די נכסים, איי האט ער געשריבן די גאנצע פארמעגן חוץ. יא האט אים געוואלט מכבד זיין וועדער פאר היז אוין בענעפיט אז זאל קעיר נעמען פון דעם וואטעווער איט איז, ס'איז געווען א סיבה דערפאר, היפ נעיל מיט די אלף. ואמר רב דימא בר יוסף אמר רבי אלעזר, רב דימא בר יוסף האט געזאגט אין נאמען פון רבי אלעזר, אסור מיטאלטעלען שיעור אצל עבד, מען האט געמאכט דער דין פון מיטאלטעלען זאל זיין קאנסידערט א שיעור אז ער האט עפעס איבער געלאזט סאמטינג סיגניפיקענט, אבער ולא אסור מיטאלטעלען שיעור אצל כסדר, לגבי עבד ווי קאנסידערט ער א שיעור, לגבי. עיוות, לגבי כסדר הייסט עס נישט קיין שיעור, אין אדער ווארדס ווען די תנא קמא זאגט שיעור קרקע כל שהיא גייט ער נישט ארויס פריי, האבן חזל דאס געסודר'ט אפילו מיטאלטלען זענען אויך א שיעור, און אויב ער האט איבערגעלאזט עפעס עפעס פאר זיך גייט די עיוות נישט ארויסגיין פריי, איי אונז ווייס מען אז א דין עיוות א דין אזוי ווי א דין קרקע, אבער מיט דעם אלעם בפועל א עיוות איז נישט קאנעקטעד צו די גראונד, און מענטש רופט אים. קאנסידערט אים מיטהאלטן, מען זאגט אים קום לאמיר נעמען אלע פעקלעך און מען לייגט עס אריין אין די קאר, קומט א עבד מיט, ממילא אויב די בעל הבית האט איבערגעלאזט עני מיטהאלטלען איז רעדט ער וועגן די שטר, וועגן די עבד אליינס ממילא גייט די עבד נישט ארויס גיין פריי. לגבי די משנה אין מסכת פאה, ווען א כסף נכסיו לבניו, און ער שרייבט דארטן א קרקע פאר די פרוי, האט זי פארלוירן איר כסבה, און דארטן איז די הלכה איין מיטהאלטלען נחשבים כשיעור, די מיטהאלטלען זענען נישט קאנסידערט אזוי ווי האט עפעס איבערגעלאזט, זעהט מען פון דא, איווען דאו די משנה זאגט לגבי דעם שטייט אוועק אלע זיינע נכסים פאר די עבד, אז אויב ער האט איבערגעלאזט א קרקע כל שהיא גייט ער נישט ארויס קיין בן חורין, מיט דעם אלעם מיינט עס נישט דווקא קרקע, נאר מיטהאלטלען וואלט אויך געווען קאנסידערט האט עפעס איבערגעלאזט, און ממילא גייט די עבד נישט ארויס קיין פריי. אויב אזוי לגבי אונזער משנה גיי איך זאגן איווען דאו די משנה זאגט שייע קרקע כל שהיא, מיט דעם אלעם מיטאלטען גייען אויך זיין קאנסידערט אזוי ווי א חלק פון די מתנה פון די נחשים, אזוי ווי ר' ירמי' האט געפסקנט יא, ס'קען אויך מיינען די מיטאלטלען. זאגט ר' יוסף, הוסם, דארט ביי די משנה פון פאיע, בנדינן הי' דלא ליסטנה קרקע, ריעלי וואלט מען בכלל נישט געדארפט דערמאנען קרקע, פארוואס נישט נישט קיין חילוק, באמת איז נישטא קיין חילוק צווישן מיטהאלטלען און קרקע, נאר וואס דען פארוואס האסטו יא דערמאנט קרקע, ואיידע די טענה ריישא, היות אנהייב האסטו געשריבן די ווארט קרקע, דארטן האסטו געמוזט שרייבן קרקע, דארט איז געשטאנען רבי עקיבא אומר קרקע כלשהי אפילו א פיצי שטיקל קרקע, חייבת בפייער ובכירים, דאס איז א זאך וואס איז אנלי עפליקעבל פאר קרקע, ולכתוב א ליין פריסבול דארף אויך זיין אויף א שטיקעלע קרקע מען זאל נישט פארלירן די חובות, ולקנות עמהם נכסים שאין להם אחריות בכסף, כ'וויל קענען קונה זיין מיטאלטלען מיט געלט, רבי שטייער וחזקה, און דיע זאכן זענען דווקא נוגע ביי קרקע, נישט ביי מיטאלטלען, סאו די ריישא האב איך געמוזט שרייבן די ווארט קרקע. משמחה קטנה ביי די ספר אויך איז די ווארט קרקע, מען רעדט וועגן הכסף נכסיו לעבדו האב איך געשריבן די ווארט קרקע, איווען דאו די הלכה עפלייס אפילו ביי מיטאלטלען. אבער אונזער משנה וואס רעדט זיך ביי דין השכימה ר, דער איז נאו ריזען צו זאגן ס'זאל זיין א חילוק מיט די ווארט קרקע, נאר טאמער ער מיינט דווקא דווקא דווקא קרקע און נישט מיטאלטלען.